Tolweni wa Seyo. A ndzi ri kwalomu tinhlengeletaneni ta masikwana lawa, leto hlangana mi nga hlanganangi, leto vonelana ekule, mi hlanganisiwa hi tingoti ta moya, ni hla tinhlengeletano ta ti-Zoom na ti-Skype na swo kota sweswo. Hiloko ndzi amukela riqingho ro pfa hi le ka Joe wa yingwani wa Nkatini. Yena a ndzi tivisa hi rito ra mahlehleleti ya gome. A ku eka mina, Ndzi ku tivisa leswaku mana wa wena a nga ha ri kona. Hiloko ndzi ku na to gome, ndzi titshuva mpandla. Ndzi ku tindleve parini, ndzi hela dzanu, ndzi va ndzi wa mapa. Lava vo ka va nga swi tivi. Va nga vutisa va ku, Swi endlekisa ku yini leswo Jesefa wa ka Nkatingi a ku, Mana wa wena a nga ha ri kona, kasi wena Samiyele, A wu n'wana mabyeletela ma mayila n'wamhlava ntombi ya ka Xiviti la nga tlela le rikatsini ka Huhlwana? Ina ka. Vana va rhumbu ra manana Karlina Nyanisi Nkatingi a nga Mbhazima loyi van'wanyana va nge i Filipi A tlhandlamiwa hi risenga, loyi van'wanyana va nge i Joe, ku ta Sirha Mashanisi Hendrick, ku landzela Miyelani Frank, ku ta Tinyiku Bennett, kutani ku pfala Mihloti Benjamini. Hi vo vana va rhumbu valavo. Moni ku hinkwenu n'wina swirhodyana swa Nyanisi na Yingwana. Hinkwenu n'wina swiciwana swa N'wamsimeki, namuntlha ndza mi mbuwetela. Emoyeni wa mina ndzi mi vukarha hi un'we un'we. Ina ka, ku ni vana va rhumbu ku tlhela ku va ni vana va swandla. Vana va swandla swa N'wamsimeki va tlula kule hi nhlayo e vana va khwiri ra yena. Loko namuntlha mi hi vona lavo kota hina, hi humesa tinghangha loko hi famba, hi vumbiwile hi swandla swa N'wamusimeki loko ha ha tsakama. Loko mi hi vona namuntlha hi tlakusa makatla ni ku yimisa swilevu, Hololoxiwile hi tintihu ta N'wana N'waxiboma. Loko mi hi vona hendla ingiti ho va ni swifuva ni manu, hi akiwile hi swiletelo swa madali, yena N'wam'simeki ntombi ya le bileni ka Masiya, mo ni mi byela xihundla xa ntangha yeru. Eku kuleni ka hina etikweni leri ra Vhandeziya, Ku suka le ka Boncasi ku ya fika le ntsunge wa Rivubye eNyongilandi, hi kurisiwile hi swandla leswa vutshila swa vamanana va xiviri. Loko hendle swa mixala-phungana, va mana wa hina lavo kota N'wamsimeki a va tova va vuya va xothela, swi nga khathaleki leswaku u n'wana wa rhumbu kumbe e-e. Vamanana lava va nga hi kurisa hina a ti ri tinghwazi leti a ti khapa-khapa hi rirhandzu etimbilwini ta tona. Kutani loko hi khugukile, kumbe ku wa, kumbe ku hela matimba, hi swandla swa vona van'wamsimeki a va hi kandza timbanga va tlhela va hi kandza mapfalo. Hina hi kurisiwile hi xipano xa matimba xa tihosikazi na tinsungukati, leti ngi a ti vambile bya masocha emindzilikanini ya vutomi bya hina. Swandla swa vona a swendla xitheve lexi a xi hi qhavulela loko hi tshuka hi wile. Rirhandzu ra vona a ri hi wungamela bya swambhulele, vavasati va ku khongela, vavasati lava vo tiya hi lava va nga hi kurisa, hi lava vo kota manana loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha. Onge no yi vona patironi ya vona, vavasati volavo va yimile va lo rrrrrrrr eku sirhelela hina vana va vona bya tinghala ta xisati loko ti vhikela vana va tona. Va N'wabene wa ka Huhlwana, va N'waxidwedwe, va N'wamhlazisi, va N'warisenga, va N'wadumazi,

van'wanjhinjhinini, van'wajayeri, van'wamehleketo na van'wankapeni ku ringeta ku va hlaya hinkwavo ku ngo va ku twa phiriva na xithuvi. Mhaka hi leswaku vavasati lava nga kurisa hina a ti ri tinghwazi. Hakunene, Joe a tiyisile loko a te ka mina, Makwerhu N'wanati, mana wa wena N'wamsimeki u tseme a yi vona, u hi siyile evusiwaneni. Ntangha, murholo ni muxaka lowu wa vamanana lava va nsovo ni vutlhari wu ya wu karhi wu hela. Lava a va nga ri vamanana lavo pfa va khomela. lavo pfa va vhaka evuton'wini bya vana va vona lava a va ri vamanana va full time minete yin'wana ni yin'wana tiawara ta makumembirhi na mune eka masiku ya madzananharhu makume-ntsevu-ntlhanu Lembe rin'wana na rin'wanyana va ri kona evuton'wini bya hina vana va vona. Ku hava na siku na rin'we leri ndi nga ta eka N'wamusimeki ni tisa swirilo kumbe swibumabumelo va ku eka mina, Ni bizi ngopfu a ni swi koti ku vulavula na wena. Ina, Ntombi ya ka Masingi. A ri manana lowo tano hi vumunhu ni swendlo swa yena. Hikokwalaho ka sweswo, hi ku tiyimela mina ni ku yimela vavukosi, ndzi khongotela n'wina vamakwerhu, n'wina vankuna, n'wina mi nga an'wa vele ra N'wamsimeki hinkwenu, N'wina va mavutana va nkunankulu, nkuna lonene, nkuna hi xinkavana ku nga ri hi ku khondza, n'wina va gegetsu ra nhlonge xilwanadzana, n'wina vo kombela mati mi nga ri na torha m'endlela ku fundza, Mi tlhela mi phela. Amukelani ku chavelela ka tiko ra Kahuhlwana na tiko ra Afrika Dzonga hinkwaro ka rona. Na n'wina tinxolwe ta vatukulu va N'wamsimeki, Kwela Phephi N'wamaxanisi, Na wena Ornette N'wambhazima, Ndhambi Pangalata xikan'we ni vamakwenu. Loko a ri n'wana wa musimeki na n'waxiboma, mi nga n'wi rhalanganyi futhi mi nga n'wi hingakanyi. N'wi tshikeni a huma hi khorho ku mama mi mamile.

Wena N'wamusimeki, lokangi marito yo vonga va lombisa, a hi to ya lomba marito nene, hi ta ta ku khensa hi wona. Lokangi marito yo tlangela va xavisa, a hi ta humesa tindhivilichi hinkwato hi ya xava, leswaku hi ta kombisa ku vonga ka hina eka wena manana, manana lowo kentangha, manana wa rhumbu lerikulu, manana wa swandla leswo kufumela. Etlela hi ku rhula, wena Karli na Nyanisi wa Msimeki, Msimeki wa Xirilele, Xirilele wa Mahanyunyu. Etlela hi ku rhula, ntombi ya le Bileni, famba u ya hi rungulela. Phu, Choyoyoo! Xa Bangu hi mina, xa mina i Bangu.